Awle, tun tawngkam video ah chuanin hei Champhai khawpui chhunga kan kawn chei neih ve te leh kan Christmas bazar kan hmun thenkhat te rawn tarlang dawn a, chawhmeh bazar te, thawmhnaw bazar te kan thlir ho dawn a ni. Kan video te tawp thlengin min lo thlir chhuah sak la, channel te min lo subscribe sak hreuh dawn nia. Hei Champhai Vengthlang Tawn, Vengthlang thla kha a ni a, hei Champhai hianin hei a de ve zeuh zeuh a ni mai a, Kawnchai han fawng tur te hi kan nei lo khawp mai a, han vah vel Krismas boruak. siam ruaitu kha awm vak lo a ni han eng thla ut mai se helai te chu kil tawn tawn hian in a mawi dawn viau a mahse hei an thu ni miau si lo a cheitu nawm loh na na nah chuan in an mawi theih lo a ni mahni in level han chei a tilo han inchiam theih a ni si lo a. sum leh pai te decoration light lo hau tak ve si a umm hei thianzar lo inkhai ve zeuh zeuh a u lah khuanin champhai a eng nasa ber lai kan thleng thla dawn a an rawn ti lang ang thla kan lakpui ve laih laih nia zan in hnim lakpui an hre chiah lo a aw helai hi architect -- taksa an lo hem a umm hetah hianin kan en chhin ang aw tikhuan arsa an lo hem a helai a hi pu dino dawr a hi hmla leh tlangval ten coffee ten invel a ni hi an chhuk thla zel ang a hei pu ta khu veng lai lampang hian tlem azawng-- Lo chei ve a umm helai hi an kawn chei neih ve deuh lai chu ni mai a kawn chei lamah chuan champai chu kan in chhuang lo khawp mai in chhuang thei dinhmuah kan ding tlat lo umm. inchhung lem lo khawp mai hei tlai phei te hi chei nasat ve ber lai a ni aw thla te pawh hi an lakpui ve ri te pawh khan an han sawi a mahse hei thlalak pui tak bawk pawh a ni chiah lo deuh hei kawng hi a chhe em em mai kan kawn. Chei neih phei lai hi hei kawn pi la aw aw kawmna a tawlh duai mai a hung tawp a aa khawp hei khawp pi khawp mai kawn chei pui lai ber a ni kawng hi a chhe em em mai a khati zawng kha. Champhai kan kawn chei pui lai nia eng a rawh ka ni mai bik lo ve kan office kawtah sawnin chei zawng mawi lutuk tak mai in kan chei a ni lo en dawn nia aw kan office building hi theih tawpin ahh kan pu ber ho in kan thawhkhawm. te atangin kan han chei ve a naupang te hian nuam an ti thin a a ti Christmas ve tih rilru puiin hei na eng tawk tawk te kan han thawh khawm a an han chei ve a mahse la decoration light hi a man a lo to khawp mai a duhthusam a mawiin kan chei thei chiah lo a theih tawp a kan chei ve a ni hei so laiah-- ding lama chhak lam mi hi hlei zawng par tuar tawh mai a light umm light hi kan off ange aw hei mawi ve em em kan ti a ni hei mawi kan ti ve em em mai a ni theih tawpa kan chei ve a ni a umm mawi in tih zawng a ni em hei fire building ni arsi te kan dah ve a.

a su tih zat sarih maw
a kawng hran zuar ter thlap aw thawl deuh hlek pawh a ni kawt chu zat sarih chuan a va tha em em ve a mawi alo mem
kawt chu zat sarih zuar tunu chang bawk phei aw an hran chulh chulh tur ang ai ang.
Court chu zasarih khawi maw han te hei hian sak ve lo mi mahse a mil pui tur a court tawk ringawt mai la kekawr kan tawk leh lo chuan blazer awm deuh zel maw. A kekawr a hlang a la teuh an awm si a ni maw en hmasa sa van nei ei re hete hi ei hete pawh an nawt mar ila chuan tha lutuk tha lutuk. Khawiah.

mi khang lang a ni hei le chaphai bazar ah an kal ni hi he la mai second hand tam khawp mai an lo zai a Chawhmeh pawn zuar tawh mak lo ni kawngah chuan second hand a tam tawh lutuk. Bazaar te hei hetlai hi second hand te han lo te ni awm tak a ni. A thar a mi hi second hand ni lo mi? Zang e. Zanga a. Hei. Kan tlai deuh lek a dar kua ri tawh a. Hei. Zan an tam tawh hle a ni. Zar pui second hand tam em em a ni hei. Thing luai luai mai. Hetlai chawp hle ka hmu a zar ang.

Ai sangha ho. Ai a lung tlem an lo la nei nih hi. I hralh na sa tawh ni maw? A nung khawi an lo nei tlem tawh tlat. Hian. Hei zangha maw? Hei zali, hei zangha.
À. Hei zathum. Hei zathum. Ai a lung. Ni te. Zawnin tharlam deuh deuhin. lei thei zel a tha khawp mai hei a dahna hi lo ruak vek lo nih umm a ru le hei sangha len sangkai tam ang mai hei pa man hnem em em hi khawi lam chakah hi nge zo teh a engzah nge tikhan man chu man hle mai.

Enge kha tling va tling par exam nge tihian ngaw rawh tlem pui pui rem rem e heng exam nge ka pi sa sa chem exam maw sangkhat zanga maw heng chem pui teh hi zaruk te ani maw zanga sawmnga te tu va chena te te kha zanga sawmnga zanga eh eh eh ding te bawk bawk bun bual hi lei zeuh te anga hei bawng bun te pawh a awm em awh zawk zawk hi lo khat eng zat khawi ngaih duh zawk tukin zing hmeh ah hai tui maw mix in a thai tho em mix in a pawi ti em.

Eh ka pi polythene ah khawngaih ih eh khawi ka lo keng ang ka lo khum vek ang e aw he hei hei zu pawl a ni hei hi hei engzah nge ka pi pakhat a zawng in a chheh khian zali maw engzah nge awm. a then ahi chuan paruk ahi chuan pariat dawn a awm ni hi hei tlem deuh tawh a ni maw pawl te hei pa te hmm an rem mawi ngang mai hei chu hmm exziah nge tian che khat hi sawmnga mai pawh hi sawmnga tho a ni.

hei hi a hau tak ngawt ang a khawn mawi teng khawm a pier vawi khat pil lek pawh a thur nghal vawng vawng ka la nei tlem chu a man hla a lutuk kum khat dawn a kawl thei bur te reuh te pawh hu rawh tih rih lo ang. ka la neih em a ian te lo ding loh le he taisai suh te zuar ni ka pi hian hei mula mawi tih eh hei mula rah te engzang nge mula rah hi te khat sawm nga sai suh hi heta mi hi changel maw sai suh lai mu engzang nge sawm nga tho a nih chu he aw engmaw. Road roller e hei hetei road roller awm ni hi bel hiak hiak zang en tawh ka pi sawm nga maw aw a na em na lo maw aw broccoli pathum hi kg khat maw ngaw rawh he lam zawk hi ngaw rawh Kan bazar zo tawh a chawhmeh kan laih vak duh rih lo a tui ahh awmpui phei ah kan phei dawn mek a ni he tah hian in thianpa lalhruaia dawr siamna dawr a nei a hei he tah hian awi choka aw eehh khai hala hawng na nge umm hei tc tech khi mobile phone part chi hrang hrang te zuar a. hei he tah hian amah lo la awm lo a hei la ti eng lo ni hi hei iphone lampang te phone te hi a nei tha nia an pan ve chur chur u bazar thlen phaima an pawi phei ah khan hmm. a pa hruai alo la awm lo ni hi ala awm lo hei DC kawmtu pa kha ni hi hei thlalak in maw
ka rawn kal rawn phei lai aw aw kha hei thlalak sak sak angai Champhai DC kawmtu pa kha tunah thla kan laksak ang aw rawh aw lawk aw
eng deuhin mawi tih.

a sei lutuk hi hmaw rawh aw a nalh ka ti chiah loh a heng ho inzang nge
sangkhat second hand mi a hei a nalh hlawm khawp mai hei coat sale zariat a nih hi.

kawrlum hi hei a tha hlawm khawp mai umm nge kal hma ula a nu rual in a nu rual zel in hei heta hi enge an lo en uluk ve a hawn thar a mi e in phawrh chhuak thar chin maw. Hei hi kekawrlum zathum te a ni hi hei umm lego te toys te pawh an zuar teuh a nih hi hei
eee khai hei mihring an tam tawh khawp mai tui hi dar kua leh dar sawm a ni dawn tawh a zing chawi kham hi tlem lai a ni a aaa takin ah a rem chuan in--

Hei pheikhawk se sang khat vek ani hi thaltuk hei thawmhnaw hlir in khat tawh anih hi an thlir kual vel ang hei coat te pheikhawk te champha hi second hand a tam em em mai a.

Thawmhnaw hli hli nen en chem pawh a ni lo. Hmanhmawh deuh chuan thawmhnaw lei tur hrim hrim a kan kal nih loh chuanin hei
hei ka lum ther thut chi hei naupang lawk

motor a tlan thei tawh lo ni hei kawngpui laia in zuar duai ta awm mai heta hi ei ei chi christmas christmas pack a ni tan tawh a ni maw hi zang hethian a set hian hei zaruk sangkhat hei hei kawng sir lai nen lam han in tho khat vek tawh a ni lamphai bazar khawi lamah aww eng nge khawing ka duh a. Engzat eng a ni hlawm a, i car control hi sang khat te sang khat zanga te a inziak a, thar te a nih hi. Sang khat zanga man khawm ang.

Vengthlang VC te hma lakna in clean and green vengthlang tih lo ta kat hei hetlai thutna an lo siam thar mek a hei Champhai Vengthlang VC te an hmang la nasa khawp mai khi tah chanem te nen te umm a Vengthlang biakin a ni a hei. Chei mawi ve deuh lai ber ni chamhlaiah chuan an chei a pui khup tawh mai. Zana hei two thousand twenty five te hi a eng a, zan lamah phei chuan pui khup khup khawp mai. Hei heta hi hei class ruih ruih khawp mai. Thutthleng. Hei air balloon aa khai hei bus pu tar phut kual tur a ni hi nuam ruih ruih dawn khawp mai hei thlalak a mawi dawn ni zan an hna tlang zo fel a hei mawi tak a ni zan ah phei chuan a eng lai hi chu he lai hi chu lun hle tur a ngaih a ni hmun dang hawn chei tih vel kha a awm ve vak lo a tun tum chu.